Illum se nkomplu natu ħarsa lejn kotba u kitbiet minsija. Se nitkellmu fuq l-ewwel kodiċi stampat tal-liġijiet Maltin ta' Antonio Manuel de Vilena, li ġew aġġornati fl-1724. Antonio Manuel de Vilhena twieled f'Lisbona fil-Portugall fis-sena 1663. Huwa ġie elett bħala Gran Mastru f'Ġunju tal-1722. Matul l-erbatax-il sena li dam bħala Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann, U bħala sovran tal-gżejjer Maltin, De Vilhena kien ix-xempju ta' mexxej mill-perjodu Barokk.
Il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilhena kien prinċep tal-Portugall li fil-1722 ġie elett bħala il-Gran Mastru il-ġdid tal-Kavalieri ta' Malta eżattament wara l-mewt ta' It-Taljan minn Siena kien Markantonio Zondadari. U attwalment Vilena kien magħruf bħala il-Gran Mastru. L-ewnet għattul tal-renju tiegħu illi kien pratikament sal-1736 meta miet. Hu ħadem ħafna hawn Malta, fija mill-punt ta' vista legali, per eżempju nsemmu l-Kodiċi ta' Vilhena, però jispikka ħafna imħabba l-ammont ta' bini u proġetti li għamel waqt il-maġistratura tiegħu. De Vilhena kien mexxej li saħħaħ il-poter assolut tiegħu, filwaqt li nieda numru ta' proġetti, fosthom dawk infrastrutturali li għamlulu isem tul is-sekli ta' wara. Evelena għadu magħruf jispikka minħabba ħafna xogħlijiet, ġeneralment nassoċjawh ma' xogħlijiet ta' infrastruttura, ma' xogħlijiet ta' bini, imma mhux biss. D'Evelena waħda mill-affarijiet importanti li għamel, l-ewwel kodiċi stampat pubblikat tal-liġijiet ta' Malta. Il-Kodiċi Vilhena qed nitkellmu 1724.
Antonio Manuel de Vilhena miet f'Diċembru tal-1736 u jinsab midfun fil-kappella ta' Kastilja u l-Portugall fil-Konkatidral ta' San Ġwann. De Vilhena huwa magħruf għan-numru kbir ta' proġetti infrastrutturali li wettaq meta kien Gran Mastru. Hemm binjiet li nafuhom sew, oħrajn ftit inqas. Fl-1693 fi Sqallija seħħ terremot kbir li affettwa sew lil Malta. Wara ftit żmien, De Vilhena beda r-rikostruzzjoni ta' parti mill-Imdina.
Vilhena ġie mistieden, bħalma kienu jagħmlu tradizzjonalment, biex jieħu possess tal-Belt tal-Imdina fil-20 ta' Settembru 1722. Fis-satejta wara l-ofsinar attwalment u meta ġie hawn nafu li kien impressjonat ħafna bil-ħerba li ra f'din il-belt. Nistgħu ngħidu illi l-Imdina għamel diversi proġetti. Mela, l-ewwel proġett kien illi iwaqqa' dina il-labirint tal-entrata u minflokha tinbena Torre dello Standardo ġdid li huwa dak li naraw illum. Imbagħad waqqa' il-palazz antik maġistrali li kien bena l-Gran Mastru lil Adam, l-ewwel Gran Mastru li ġie Malta, u minflokha għamel dan il-prospett sabiħ ta' l-ikbar palazz tal-Imdina li sal-lum nafuh bħala Palazzo Vilhena. Insibu binjiet magħrufa bħal Forti Manwel, it-Teatru Manwel u oħrajn. Fort Immanuel imbniet eh, bħala proġett militari biex jipproteġi il-naħa ta' Martha Mxett tal-Belt Valletta. Fil-veru fatt, meta mbniet il-Belt Valletta fil-tarf tas seklu 16, kien hemm diġà ħsibijiet biex jiffortifikaw il-Manuel Island. U dana hawnhekk insibu diversi proġetti, però meta l-Bilena sar Gran Mastru, eh, dana qabbat il-inġinier tiegħu eh, Mondjon eh, biex jagħmlu pjanta ġdida ta' fortizza b'saħħitha biex tintbena fuq Manuel Island. Dina l-fortezza li għada tiseħ Forti Manuel illum il-ġurnata kienet id-disinjata Skont l-aħħar żviluppi ta' xjenza militari ta' dak iż-żmien, kellha erba' bastjuni, kellha wkoll knisja ġewwa li inċidentalment il-knisja ta' Sant'Antonio di Padova fejn kien midfun Mondjon meta miet, u kien hemm diversi bini oħra bħala baraks tas-suldati naturalment u kien hemm anki żewġ Binjiet għall-porvli ġo fuq iż-żewġ bastjuni li jħarsu lejn il-belt ta' Fort Manuel. De Vilhena ħadem qatigħ biex is-subborg tal-Furjana jikber u jieħu l-ħajja. Għal ftit żmien dawn l-inħawi kienu magħrufa bħala Borgo Vilhena. Il-fortifikazzjonijiet ta' Floriana, għalhekk il-Floriana Lines, u l-fortifikazzjonijiet ta' l-Apparelli tal-Belt, Valletta, il-Gran Mastru Filena iddeċieda li jiġi żviluppat suburb ġdid biex jakkomoda naturalment nies dak iż-żmien il-popolazzjoni tal-Valletta kienet qed tikber, ħafna u dan allura ġie magħmul il-konċett ta' 20 blokk il-Knisja ta' San Publiw ovvjament u ż-żewġ binijiet oħra li huma il-konservatorju u l-ospizio li kienu bini ta' karità dana is-sobborg li kien jismu Sobborg Vilena naturalment sar magħruf bħala il-Furjana.
Fi żmien De Vilhena, ix-xogħol fuq il-muniti laħaq livell għoli, kemm fl-artistrija u kemm fil-mod kif ġew maħduma. Huma opra t'arti fihom infushom. Dawn il-muniti huma importanti l-ewwel nett imħabba l-irfinar tagħhom, kienu muniti rfinati ħafna, u t-tieni nett imħabba l-fatt li saru propjament, ġew ikkreati minn Pietro Paolo Troisi. Deskrizzjoni tal-muniti nistgħu ngħidu illi kien hemm ir-reljevi eh, tal-Gran Mastru Vilena fuqhom, però l-iktar ħaġa interessanti fuqhom huwa il-dettall, l-attenzjoni għal dettall illi naturalment dawna wieħed jista' jarhom attwalment ehm, dawn l-istampi ehm, Fost il-muniti kollha fiż-żmien tal-Ordni hawn Malta forsi huma l-iktar raffinati minnhom kollha.
Minbarra l-proġetti infrastrutturali, Manuel de Vilhena wettaq ukoll riformi amministrattivi. L-akbar riforma hi dik tar-reviżjoni tal-liġijiet tal-gżejjer Maltin u l-kodifikazzjoni tagħhom. Dan il-kodiċi tal-liġijiet ġie stampat għall-ewwel darba fl-1724.
Karatteristika tal-mexxejja ta' żmien De Vilhena kienet illi toħloq stat amministrazzjoni effiċjenti. U inti ma jistax ikollok amministrazzjoni effiċjenti jekk m'għandekx qafas legali illi jagħmel sens, jekk m'għandekx qafas legali illi huwa b'mod loġiku, b'mod koerenti, b'mod li jista' jinftiehem minn kulħadd. Il-problema kienet illi inti kellek liġijiet, regoli, bandi, ħafna drabi nużaw il-kelma bandi, l-ordnijiet li kienu joħorġu grammassi differenti, illi dan kultant jgħaddi żmien konfliġġenti, jiġifieri bandu jgħid mod bandu jgħid mod ieħor, u allura kien wasal iż-żmien illi l-liġijiet tal-Prinċipat, il-liġijiet ta' Malta, ikunu kodifikati. Jiġifieri jduru dawra sewwa l-liġijiet u jaraw liema jagħmel sens fejn għandek inkonsistenzi tirranġa u dal-affarijiet kollha. Ir-riżultat kien l-ewwel kodiċi koerenti pubblikat għall-gżejjer Maltin li huwa l-Kodiċi Vilhena. Il-Gran Mastru Manuel de Villena qabbad lis-segretarju tiegħu li kien Abbate Paccarotti biex propju jfassal dawn il-liġijiet u ħafna mill-istudjużi tagħhom jgħidu illi da Paccarotti għall-kariga li kellu ta' Segretarju tal-Gran Mastru pjuttost fassal dawn il-liġijiet b'ħafna difetti, speċjalment b'difetti ta' dizzjoni. Għalhekk mhumiex fost l-aqwa liġijiet li ġew imfassla. Meta tarah il-kodiċi naturalment trid tiġġudikah bil-kriterji ta' żmien, u dan qed nitkellmu 1724, interessanti, jiġifieri sal-lum għandek huwa huwa huwa materjal interessanti ħafna, jixħet ħafna dawl fuq il-ħajja soċjali, politika, ekonomika, ġuridika ta' Malta dak iż-żmien, it-tip ta' penali pereżempju, is-sistema tal-qorti. Tajjeb li ngħidu illi dawn il-liġijiet kienu magħmulin f'29 titlu, li 27 minnhom kienu proprju maqsuma f'paragrafi u mbagħad l-aħħar tnejn kienu maqsuma f'kapitli u dawn il-kapitli jerġgħu tgħid kienu maqsumin f'paragrafi oħra. Ma ma kinux magħmulin b'mod xjentifiku u kienu bbażati wkoll ħafna fuq il-liġijiet li kien ħareġ il-Gran Mastru qablu Caraffa fl-1681. Ta' interess partikolari huwa l-fatt li fuq il-frontispizju jġib li kien stampat f'Malta. Nafu b'ċertezza li dan mhux minnu. Mil-lat tipografiku, mil-lat ta' stampar, dan huwa ktieb interessanti, dan huwa ktieb kurjuż, il għaliex fuq il-frontispizju tiegħu jġib illi hu stampat Malta. Fil-fatt nafu illi dan, b'ċertezza nafu illi dan mhuwiex il-każ. Inti kien ikollok numru ta' pubblikazzjonijiet, numru ta' kotba, Dan huwa forsi l-iktar eżempju importanti għax huwa ktieb, ktieb sostanzjali, ktieb kbir mhux ħażin, illi kien ikollhom il-post ta' pubblikazzjoni falz, fis-sens qed jgħidu illi huwa Malta, mentri fil-fatt ma kienx. Ħa ngħidu hekk dinha ma kienx xahar ta' Malta biss, jiġifieri hija xi ħaġa illi ssibha f'diversi f'diversi postijiet, f'diversi żminijiet. Jiġifieri jkollok il-post li ma jkunx vera. Ir-realtà hi li fil-1724 Malta lanqas kellek stampa, lanqas kellek stamperija, jiġifieri żgur mija fil-mija l-każ li mhuwiex. X'setgħet kienet il-motivazzjoni? L-iktar l-iktar raġuni loġika li wieħed jista' jasal għaliha huwa kwistjoni ta' prestiġju. Jiġifieri l-Gran Mastru huwa Il-Prinċep ta' Malta ħareġ dan il-kodiċi, dan il-kodiċi riformat, u ried illi juri l-ispeċi dana ġie anka pubblikat Malta. Fir-realtà, kif għadna, ma ġiex Malta, nafu b'ċertezza illi dan il-ktieb kien stampat Napli u mhux Malta. Għandek anka ehm, inċiżjoni mill-isbaħ ta' li turi l-Gran Mastru, li huwa portrait engraving tal-Gran Mastru, xogħol il-Malti Pietro Paolo Troisi, id-disinjata mill-famus Troisi li kien jaħdem iż-żekka fi żmien Vilena, eċetera, wieħed mill-artisti l-kbar Maltin ta' dak iż-żmien. Imma l-plejt ukoll, l-inċiżjoni wkoll imbagħad ġiet manifatturata Napli. Jiġifieri huwa ċar għandna d-dokumentazzjoni kollha illi dal-ktieb ma kienx stampat Malta xejn imma attwalment kien stampat Napli. Nisimgħu parti mill-introduzzjoni tal-kodiċi li ġġib isem il-Gran Mastru. Il-liġi hija l-mod ta' kif il-poplu ikun magħqud mal-prinċep tiegħu u l-istess prinċep ma' Alla. Issa se nagħtu ħarsa lejn l-aspett legali ta' dan il-kodiċi. Naraw il-brutalità fis-sistema ġudizzjarja u kif it-tortura kienet tintuża kemm bħala parti mill-proċess tal-qorti kif ukoll kultant bħala parti mill-kastig.
It-tortura dan iż-żmien kienet kienet ħaġa li li kienet tiġi esegwita u inti kellek każijiet fejn propju l-maġistrat jew l-imħallef jista' jiddeċiedi hu x'tip ta' tortura tingħata. Kellek diversi tip ta' tortura fosthom illi bniedem jiġi mgħolli. Minn idejh, tajjeb, kważi kważi, jaqlgħulu l-għadam minn postu, kellok ieħor jgħidulu l-cavalletto fejn bniedem jiġi fuq biċċa njama li kienet qisha, ngħidulha hekk, żiemel, ħa ngħidu hekk, u kellek diversi torturi, torturi oħra. It-torturi kif għadna kienet, kienu jingħataw meta wieħed ikun irid jieħu iktar informazzjoni mill-akkużat, però kien ikoll isir qabel eżami, eżami jekk il-bniedem jistax jiflaħ għat-tortura. Mhux dejjem, ovvjament, kien ikun hemm min jagħmilha b'kuxjenza din it-tortura għalkemm kien ikun rakkomandat illi ġeneralment ma ddumx iktar minn ċertu ħin, speċjalment ma ddumx iktar minn siegħa. Hemm xi kapitli li jitkellmu dwar l-iskjavi u t-trattament tagħhom. Insibu wkoll diversi regoli, fosthom dwar il-kaċċa, iż-żamma tat-toroq u l-prostituzzjoni.
Dawn il-liġijiet kienu jinkorporaw, ħafna minnhom, aspetti ta'. liġi ċivili u pubblika, liġi marittima, liġi proċedurali u liġi kriminali. F'dak li għandu forsi jekk insemmu xi ftit mill-affarijiet illi kienu jinkorporaw, insemmu illi pereżempju għal-liġi ċivili ħasbu biex ukoll jikkontrollaw il- il-movimenti tal-ilsiera u proprju n-nutar lanqas seta' jagħmel kuntratti ta' obbligu li fihom kienu parti l-ilsiera jekk l-ewwel ma jakkwistax il-permess bil-miktub mingħand sidhom. Ħaġa oħra rigward il-liġi ċivili kienet tikkonċerna n-nisa fejn naraw illi n-nisa prattikament kemm jista' jkun qed nippruvaw illi nissalvagwardjaw id-doti tagħhom. Għalhekk naraw illi n-nutara ġew projbiti milli jagħmlu kuntratti fejn il-mara qed tagħti bħala donazzjoni parti mid-dota tagħha lil raġel jew inkella lil xi relatives tar-raġel mingħajr ma jkun hemm assistit magħha uffiċjal tal-qorti. Barra minn din l-assistenza, il-mara kienet ukoll tiġi interrogata qabel, mhux fil-preżenza tar-raġel, ħalli jkun żgurat illi hi ma kellhiex xi influwenza jew theddid sabiex tagħmel din id-donazzjoni il għaliex nafu illi ovvjament id-dota kienet ukoll tikkostistwixxi parti mill-eredità tal-mara u kif ukoll kienet tassigura illi din jekk tiġi li tormol għandha fuqhiex taqa'. F'dak li għandu x'jaqsam il-marittimu dawn il-liġijiet ta' Villena prattikament kienu bbażati ħafna fuq il-liġijiet li kien ħareġ Perellos tal-Consolato del Mare lejn l-aħħar tas-seklu sbatax, fejn naraw illi mhux biss ibbaża, ibbażati fuq dawn il-liġijiet imma wkoll ħadu in konsiderazzjoni liġijiet oħra Franċiżi illi kien ħareġ, ħarġu taħt ir-re Luigi erbatax ta' Franza. Dak li jirrigwardaw il-liġijiet kriminali illi baqgħu kemxejn, ħa ngħidu hekk, primittivi. Għalfejn? Ilgħaliex inti kellek każijiet fejn jista' jingħata saħansitra l-piena tal-mewt anke jekk ma jkollokx evidenza li dak li jkun ikun verament ammetta d-delitt. Allura kellek każijiet fejn kellek anke omiċidji li kienu aċċidentali u fejn persuna tingħata proprju l-mewt. Wara dawn il-kodiċi, insibu dawk tal-Gran Mastru de Rohan, stampati f'Malta fl-1784.
Tajjeb li ngħidu illi il-kodiċi ta' Manwel Villena baqgħet fis-seħħ għal madwar 60 sena wara, għalkemm il-Gran Mastru Pinto Kellu l-intenzjoni li jagħmel riforma fil-liġijiet, però din ma seħħitx il għaliex għalkemm ordna li ssir baqgħet baqgħet mejta, ħadd qatt ma ma għamilha. Naraw illi kien il-Gran Mastru De Rohan illi ħa f'idu din il-biċċa xogħol u ried jagħmel propju riforma mill dawn il-liġijiet u De Rohan huwa magħruf bħala ngħidu hekk, l-ikbar riformatur tal-liġi fi żmien l-Ordni. Però naraw illi mbagħad il-Gran Mastru qabbad Malti biex jagħmel ir-riforma fil-liġi, r-riforma meħtieġa, u dan kien Federico Gatto li fassal abbozz li ġie aċċettat u propju naraw illi fl-1784 dan sar il-liġi l-ġdida li kienet ovvjament tikkontrolla il-gżejjer Maltin. Issa x'kien hemm differenza? Tneħħiet l-użu tat-tortura mill-proċedura tal-qrati. It-tortura setgħa tintuża biss f'każijiet ta' sigurtà nazzjonali u kellek ukoll issa il-ħin li bniedem jista' jiġi ttorturat, mhux iktar minn siegħa. It-tortura kellha wkoll tiġi mogħtija, tiġi approvata minn dak li kienu jgħidulu kien propju twaqqaf fi żmien De Rohan kien jgħidulu il-Maġistrat Suprem tal-Qorti. Dan il-Maġistrat kellu wkoll funzjonijiet oħra u prattikament minbarra li kienu jservu wkoll bħala Qorti tal-Appell kellu wkoll Hemm ċertu każijiet u fosthom ukoll li kien jirregola min jingħata it-tortura. Kellek ukoll każijiet fejn ċert affarijiet baqgħu l-istess bħal dik li l-liġi marittima hija ħafna bbażata fuq il-consolato del mare. Naraw ukoll illi in-nisa prattikament marru xi naqra lura b'din il-liġi peress illi issa kienu pprojbiti milli jagħmlu kuntratti. Allura mhux kulħadd, ħa ngħidu hekk, iggwadanja minn din il-liġi ta' De Rohan. Però kienet liġi illi baqgħet fis-seħħ anke sal-ewwel nofs tas-seklu dsatax, jiġifieri anke sal-perjodu Ingliż, u allura kienet liġi importanti ħafna. De Vilhena kien Gran Mastru maħbub mill-Maltin. Kien jemmen li l-gżejjer Maltin ħaqqhom l-aħjar. Kif nistgħu naraw mill-wirt li ħalla, xogħlu huwa wkoll eżempju ta' xogħol Barokk fin u mill-aqwa. L-istatwa ta' De Vilhena, skolpita fil-bronż minn Pietro Paolo Troisi fl-1734, imxiet kemm-il darba. Oriġinarjament kienet fil-pjazza tal-Forti Manwel, imbagħad imxiet għal quddiem il-Bibjoteka u wara għal quddiem id-daħla tal-Ġnien tal-Mall. Wara mxiet fi Pjazza Ġwanni 23 fil-Furjana, fejn għadha hemm sal-lum. Miskin De Vilhena. Imma l-istorja ta' De Vilhena ma tispiċċax hawn. Jgħidu li fil-Forti Manwel jidher il-ħares tiegħu, magħruf bħala il-Kavallier l-Iswed. Jekk tkunu lemmu tinzertawh, tibżgħux minnu. Anzi,